Hello, mema wo akwaaba. Megye di sɛ Nyame adom wo ho yɛ. Ɛyɛ me anigye sɛ me ne wo adi ahyia wɔ ɛnnɛ video yi mu. Ɛnnɛ dwumadi anaa adesuadeɛ a mede rebrɛ wo yi fa sɛdeɛ yɛsi sesa picture anaa object biara background wɔ ɛberɛ a wombrɛ ho. Sɛdeɛ w'ani hu wɔ wo screen anim no, wei ne Photoshop tools a yɛbɛsua ne dwumadi anaa ɛso mfasoɔ wɔ Photoshop. Esiane ɛberɛ nti, yɛnkɔ photoshop na yɛnkɔ sua biribi. Afei. Me lankye ɛyɛ me photoshop ɛyɛ adobe photoshop version a me use yi ɛyɛ cc 2019 the best place a mɛtumi arecommende ama wɔn a wobɛtumi anya no easy ɛyɛ telegram nti obi biara ɔyi so telegram biara ɛbɛtumi asɛkye na wadownload yi yɛmfa yɛ first two a yɛde bɛdi dwuma yi the first two yi ɛyɛ lasso two ɔse it makes freehand selection LASSO two no edwuma edwumadie ne sɛ wode yɛ selection wɔ abere a wobɛ you will draw around the edges of the image na ade baako a ɛwɔ ho ne sɛ wohyɛ aseɛ sɛ wode ɛɛ select wo image no a wɔ abere a wɔ draw around the edges no a wontumi ɛmpɔɔse until sɛ wode bɛkɔ akɔwie baabi a wohyɛ aseɛ firi. Ɛfiri sɛ baabi a wobɛgyee mu no, from where you started from, baabi a wohyɛ aseɛ firiɛ no, ɛne baabi a woduruiɛ a wobrɛ a wogyee mu no, ɛselɛte do that place no nko ara ɛma wo. Nti saa na ɛsi ti. Nti woyɛ wo selection wie a, ɛyɛ layer marks no a ɛwɔ hɔ no, aha, na woamia so. wo nua so a, afei de bɛdelete background no sɛdeɛ wohu no pɛpɛɛpɛ wɔ screen no so no. Nti sei na lasso tool no dwumadie ɛsi tie. Yɛnkɔ ɛyɛ yɛ second tool a yɛba bɛyi so no so. Nti yɛ next tool a yɛbɛyi so nso ɛyɛ

nya no in a curve way. Nti mpɛn pii no polygonal lasso tool yi ɛyɛ ma object a ɛyɛ in straight form paa yie. Aha nti ɛno nso sɛdeɛ ne selection teɛ no saa na ɛdi ne dwuma fa ɛselect in a straight form nti wohwɛ ɛyɛ image a ne select a wohu sɛ ɛntumi ɛduru baabi a curve part no wɔ no a ɛntumi Ɛnyɛ dɛ ɛnselect me yie gyesɛ ɛhɔ no koraa menya ntoboaseɛ ayɛ de atoto so ɛɛ eh, kakra nkakra ansa na ebi aka bi nanso still wohu sɛ ɛntumi nselect ɛyɛ adekodeɛ no in a curve way na mmom ɛselect no in a straight line nti sei na polygonal lasso tool no so so ɛdi ne dwuma ɛfa Ɛno nso so boa ma wotumi de kate image anaa object background. Saa na ɛteɛ. Nti the moment a wobɛyɛ wo selection no awie no, na wa right click on your mouse pad. Wo right click a, then you choose select inverse. Nti select inverse no ɛbɛ select image no background no. Nti wawie no na afei wabɛmia layer mask no so na afei adelete background no pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ mayɛ no no. Deɛ aduru so yɛ yɛ tattoo a yɛbɛyi so. A yɛ tattoo no nso din de magnetic lasso tool.

Ɛmaake ɛyɛ image no anaa object no edges no. Baabi a wode bɛfa biara ɛmaake ɛyɛ object no edge edges no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a in case of sɛ wokɔyɛ mistake pɛ you can also come back and continue from where you had the mistake. Ɛno no saa no wobɛmia backspace on your keyboard. Sɛ mfomsoɔ no ba a, wobɛnya back space on your keyboard na wode a continue afiri baabi a woduruiɛ no saa pɛpɛɛpɛ. Nti woayɛ wo selection no awie no, na afei deɛ woasɛ amia ɛyɛ layer mask no so na adelete wo background no ama wo kamakama. Sɛ w'ani gye video yi a wohwɛ yi ho a, Mɛsrɛ sɛ wobɛ subscribe anaa wobɛ like ama me paa ɛbɛyɛ motivate me ama me nso mɛtumi ayɛ more video afei deɛ aduru so ɛso yɛ quick selection tool tool a yɛduru so a yɛbɛhwɛ ne dwumadie ɛnso ɛyɛ quick selection tool nti Sɛdeɛ wohunu quick selection tool no dwumadie no, wɔse it makes a selection by finding and following the edges in an image. Quick selection tool no de nneɛma mmiɛnsa na nam anaa tools mmiɛnsa a yɛde yɛ selection na nam. Ɛyɛ minus ne positive tool yi a wohu no na ɛboa ma quick selection tool no dwumadie nso yɛ kama. Na deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ the moment a wobɛ select ɛyɛ positive uh, tool no select image no inside the object anaasɛ around the object na the moment a Wo sɛ wogu so reyɛ wo selection no, sɛ mfomsoɔ biara ba a, na wopɛ sɛ wo correct no a, ɛhɔ na wobɛ use ɛyɛ negative um, tool no, ɛyɛ quick selection tool no, na wode akɔrɛte baabi a wogyae a wɔantumi anselɛte ɛno. Nti sɛn ɛna quick selection tool no so dwumadie ɛsi ɛteɛ. Yɛnsan nso nkɔhwɛ another two a ɛwɔ hɔ a ɛno nso boa ma yɛtumi de catch out image background. Na two a seesei a yɛadu so a ɛno nso so yɛ anwanwadeɛ yɛ mag magic one two magic one two ɛno ne two a yɛadu so nti sei na ɛno nso dwumadie. ɛsi atie. Magic One Two dwumadie pɔtee paa ne sɛ ɛpeke color a ɛwɔ image no mu anaasɛ object no mu. Color a ɛsesɛ biara ɛwɔ mu biara no, ɛpeke saa color no together. Nti wohwɛ picture yi a meyi so yi a, wɔn sɛ background no yɛ grey ɛna wohwɛ image no nso so Nipa no aso ntam hɔ a, hu sɛ ɛhɔ light lightning no a ɛda hɔ no, otwa picture no, lightning no a reflect hɔ no, ɛso ama color no ayɛ grey. Nti afra background no, ɛno nti na ɛselect n'aso ntam hɔ no. Nti the moment a wobɛ delete background no, wobɛhu sɛ ɛno nso so ɛyɛ den ɛdelete afiri hɔ. Nti saa na magic one two no ɛdi ne dwuma fa. Ɛno nti yɛnhwɛ sɛdeɛ ɛsi tie no. Woahu sɛ afei me delete ɛyɛ background no me de layer mask no delete background no ɛdelete na so ntam hɔ no nso afiri hɔ nti sei na magic one tool no so adwumadi esi tie nti anytime bi a wode yɛ selection no make sure sɛ wode aselect adɔkodeɛ no yie na wo delete a ɛdelete ɛno nso fɛfɛɛfɛ ama wo afei yɛntoa adwumadi no so yɛbɛkɔ the next two nso so. Now, the next two a yɛduru so nso yɛ the pen two. Pen two, wonua pii on your keyboard a, ɛbɛ select the pen two ama. Ɔse, it makes and changes path or shape with anchor points and handles. Wei ɛboa ma o selection a ɔreyɛ no sɛdeɛ ne shape anaa ne edges no esi etie biara no, wotumi selɛte wɔ ɛberɛ a ɛbɛhyehyɛ no fɛfɛɛfɛ a egya ɛyɛ marking te sɛ deɛ na magnetic ɛɛ lasso tool no ɛso teɛ no. Ahaa, saa na wei nso teɛ. Pen tool yi nso deɛ, ɛma wotumi curve wo edges Ana wo image no edges no yie paa ɛma ɛyɛ fɛfɛɛfɛ sɛdeɛ wohu no wɔ screen no so no a wohwɛ no. Abere biara a wobɛwie pen tool no selection no, right click on your mouse na afei deɛ choose make selection. Ɛbɛ select wo image no na afei woamia layer mask no so na adelete background no ama ayɛ kamakama sɛdeɛ mayɛ no no ara pɛpɛɛpɛ. Ɔfa a yɛaduru so yi yɛ bonus tip a mebɛkyerɛ wɔ Photoshop. Na ade baako a mepɛ sɛ wohyɛ no nso ne sɛ sɛdeɛ mede kan kaeɛ no Photoshop version a meyi so yɛ CC 2019 na mmom Wo deɛ yɛ CSA saa, hyɛ no nso sɛ baabi a yɛaduru yi, wo deɛ no ntumi nyɛ bi ɛfiri sɛ ɛyɛ ma new updated Photoshop versions nko a, ɛyɛ 2020, 2019, even 2022 nko a ɛna ɛyɛ saa new trick yi a yɛbɛkyerɛ yi nso ɛdi dwuma wɔ nti CSS ɛmfɔ mfa nkyɛn sɛ wɔn ntumi ɛmpɛfɔm na mmom other tools deɛ wɔbɛtumi ayi wo so nti deɛ ɛfiri sɛ wei no ɛpeke ɛyɛ trick wei no ɛpeke image no ɛqualityness ɛyɛ pixels no sɛdeɛ wohu ɛpeke ɛyɛ pixels no sɛ wo image no yɛ quality nko adeɛ ɛbɛselect no kamakama fɛfɛɛfɛ nti deɛ ɔbɛyɛ sɛ wobɛkleke ɛyɛ select option na ɛwɔ main menu bar

na woamia layer mat no a ɛwɔ layer panel no ase hɔ no no na delete background no kamakama nti wei ɛyɛ ɛɛ trick a ɛwɔ new updated photoshop version no mu ɛnyɛ wei nko a na ɛsan so ɛbɛkyerɛ wɔ another easy and simple way so a wosan so tumi delete ɛde delete anaa wo change wo photoshop background no kamakama wɔ abere a ɛno nso wotumi select wo edges no paa yie ɛno nso so ɛwɔ ɛyɛ photoshop updated version yɛn mu bi nti yɛnhwɛ sɛdeɛ no so edwumadi esi ɛte ɔdɔfoɔ nti saa ɔfa a yɛduru si a mesɛ kyerɛ another trick yi yɛpɛ sɛ wobɛhwɛ so careful na Deɛ meyɛ no, wasua ne saa pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛteɛ no. Ahaa. Na wei no akyi no nso so, mesan wɔ another trick a mɛsan so akyerɛ wo wɔ Photoshop mu. Saa trick no nso so yɛ sɛdeɛ ɔkwan a wobɛfa so a wode wobɛ recorda ɛyɛ wo image anaa object a wodi ho dwuma no sɛ wokɔ woyɛ mistake wɔ abere a wodelete baabi a ɛkwan a wobɛfa so a tool a wobɛyi so de bɛ recorda saa part a Wokɔ yɛ mistake no delete yɛ no yɛ no wobɛtumi arekɔba ne back ɛwɔ ɛyɛ video yɛ mu nti tɔkɔ so ɛhwɛ kɔduru baabi a merekyerɛ no na wobɛhunu sɛ photoshop ɛyɛ very good software a

Last trick no a na meka ho asɛm no. Nti mɛre mɛsa re importe ɛyɛ image no back to Photoshop. Nti this is the original image how it was looking like. Seeing na na image no esi teɛ. Ɛyɛ logo na ɛda hɔ vintage secure logo na ɛda hɔ no. Aha. eh, company a nipa koro a wɔda hɔ yi n'adwuma a wɔyɛ ɛno no ɛno nti deɛ yɛbɛyɛ no ha no sɛ yɛbɛdeleti ɛyɛ logo no a ɛda hɔ no na yɛarekɔba ne back wɔaberɛ a yɛnkom yɛnyusu undo anaa control

Aha, na wa right click on your mouse na wa select fill nti na wabɔ okay nti a make sure sɛ content aware no ɛda zero percent aha afei wɔdelete adekodeɛ no awie na wakɔfa ɛyɛ history brush tool no a na meka no na wama wo foreground color a ɛwɔ soro no sɛdeɛ wohu no no ɛhɛn Nti woaselɛte awie no, na afei wode asa aerase back ɛyɛ adekodeɛ no a wodeleteeɛ no. Nti sei ɛna na mepɛ sɛ mekyerɛ wo no. Wei ne. Trick a ɛwɔ Photoshop mu. W'ani gye video yi ho a, mɛpɛ sɛ wobɛ like a subscribe ama me. Ɔdɔfoɔ, meda ase bebree sɛ wanya berɛ na wode ahwɛ video yi abɛsi awieɛ. Na megye di so sɛ wobɛfiri ɛnɛ rekɔ yi adi Photoshop adi dwuma bebree na menim sɛ woyɛ ne saa so a ɛbɛma woayɛ good wɔ Photoshop ne Graphic Design dwumadie mu na ama wɔn nso wɔadwuma sɛm akɔ soro yie. Ɛno nti mede wobɛsi ha, mmerɛ pa mu no mede video foforɔ bɛbrɛ. Bye bye.